Jo, e schéine, e ganz schéine gudde Mëtteg op der Pressekonferenz haut de Mëtteg, wou mer wäerte schwätzen iwwert d'Visitten an Alters a Pfleegeheemer, mee net nëmmen iwwer d'Visitten an den Alters a Pfleegeheemer, mee och iwwer dat, wat mer soss nach wëllen änneren am Confinement. Ech sinn och ganz frou, dass haut de Mëtteg de President vun der Copas, dem Daachverband vun de Gestionnairen am ale Beräich, dobäi ass, de Marc Fischbach, fir déi néideg Explikatiounen ze ginn, och wat am Moment um Terrain leeft an och wat mir dann elo recommandéieren, wat ee kann an Zukunft aneschters maachen. Mir si elo zanter siwe Wochen Liewe mer nom Motto Bleif doheem. Siwe Wochen, dat ass eng ganz laang Zäit, virun allem fir déi Leit, déi da wierklech hir Familljememberen net méi konnte gesinn. Mee et ass virun allem jo ëm si gaangen an et geet nach ëmmer ëm si. Mir wëllen déi vulnerabel Leit an der Populatioun schützen. Mir hätte gären, dass si net krank ginn. A fir se ze schützen, muss et eben esou sinn, dass mer am Moment net kënne bei si op Besuch goen oder se kënne vun no ze gesinn. Et geet jo, wéi gesot, och drëms, dass eis Spideeler et packen, d'Intensivstatiounen, an et geet eben, wéi ech gesot hunn, drëms, déi eeler Leit ze beschützen. Si si besonnesch concernéiert, eis eeler Matbierger, mee si leiden net nëmmen ënnert der Angscht virum Covid 19, muss een awer och soen. Si leiden am Moment och dorënner, dass se hir Léifsten einfach net méi gesinn am Moment, dass se zwar um Telefon kënne matenee schwätzen oder iwwer aner Methode kënne matenee schwätzen, Mee e physesche Kontakt ass jo dann awer eppes aneschters. A wann déi zwou éischt Wochen nach ganz gutt gaangen ass, muss een awer soen, dass et zanterhier ganz schwiereg ass. Ech hunn och all Dag Témoignagen, souwuel vu Familljemembere vu Bewunner vun Alters a Fleegeheemer wéi och vu Bewunner selwer, déi mer schreiwen oder uruffen. An ech mengen, si brauchen dat wierklech elo, eng Perspektiv, fir kënnen hir Léifsten zeréckzegesinn. Et geet hei einfach ëm d'Wuelbefannen och vun de Mënschen. Mir musse lo kucken, dass mer trotz Corona eis kënnen organiséieren, fir dass eeler Leit hir Familljememberen nees kënne gesinn. Et geet hei, wéi gesot, och ëm déi psychesch Gesondheet. Mir däerfen awer op kee Fall d'Ustiechungsgefor vum Covid 19 klengrieden. Et. gëtt eng Gefor, et ass eng Gefor an et bleift och eng Gefor. An dofir musse mer och weiderhi ganz gutt op déi vulnerabel Leit oppassen, d'Gestes barrières och respektéieren. An ech wäert do nach eng Kéier méi am Detail drop agoen. Zesumme mam Marc Fischbach, eben dem President vun der Copas, wollte mer Iech haut driwwer informéieren, wéi mer d'Liewen an den Haiser nees e bëssen anescht kënne gestalten. Ech wëll awer och soen, dass déi lescht Woche ganz vill geschitt ass, souwuel mat der Copas zesummen, de Familljeministère, d'Santé, d'Direction de la Santé an all Acteuren hu probéiert wierklech drun ze schaffen, fir d'Recommandatiounen an Eeklang ze bréngen. D'Regierung huet de Congé pour soutien familial agefouert. Mir hunn Aarbechtsgruppen, wou mer zesumme kucken, wéi mer och de Gestionnairë kënnen hëllefen. Am Ufank hu mer och gekuckt, dass jiddwereen dat néidegt Material kritt huet. Am Moment ass et elo esou, dass Material genuch do ass. Dat heescht, mir sinn vun Ufank un am Fong ganz enk a Kontakt, och zesummen an Aarbechtsgruppen, wou mer zesummeschaffen an ëmmer d'Wuel vum Mënsch an och d'Gesondheet vum Mënsch eeben am Bewosstsäin hunn. E puer Chiffere vläicht emol direkt fir unzefänken, Mir hunn hei am Land am Moment 5.765 Bewunner an eisen Alters a Pfleegeheemer. Den Ament, dat ass de Stand vun haut de Moien, den Ament hu mer 90 Fäll vu Covid 19 Positiver. 41 Bewunner aus eise Strukture ware Covid 19 positiv, sinn awer elo nees gesond. Dat heescht 41 Leit ware krank oder op d'mannst emol ware se positiv getest ginn op de Covid 19, sinn awer elo negativ a wéi gesot nees gesond. A leider si bis elo 29 Persounen an den Alters a Pfleegeheemer um Covid 19 gestuerwen. Ech wëll awer och direkt soen, dass net all déi Leit, déi positiv getest ginn an den Alters a Pflegeheemer grad ewéi och dobaussen, dass déi net alleguerten Symptomer hunn. Et gi Leit, am Moment gëtt jo e bësse méi breet getest, mir hu Leit, déi positiv sinn op de Covid 19, déi awer keng Symptomer hunn. Dat heescht, och dat ass de Fall bei eelere Leit. Vläicht e klengt Wuert zu den Tester, déi am Moment groussflächeg gemaach ginn.

Residenten. Bon, en Alters an Pflegeheem, dat ass eng Plaz, wou Mënsche betreit ginn. Verschiddener brauche méi grouss Ënnerstëtzung wéi anerer an hirem Alldag. Mee et ass fir d'alleréischt emol eng Plaz, wou gelieft gëtt, wou ee wunnt, wou ee lieft, wou een Aktivitéiten huet. An déi lescht siwe Woche ware wéi gesot eng extrem grouss Erausfuerderung, souwuel fir d'Bewunner wéi och fir d'Personal a ganz sécherlech och fir d'Famillen dobaussen. Mee dee Confinement huet musse sinn, dee muss och weiderhi sinn, fir dass mer eben net an déi selwecht Situatioun komme wéi an anere Länner, wéi mer dat op Tëlee, Zeitung a soss Radioe gesinn hunn. An dofir musse mer dee Confinement och bäibehalen, fir net an esou Situatiounen ze kommen. An ech wëll och direkt betounen, an dat ass ganz wichteg an ech wäert et warscheinlech e puermol haut soen, De Confinement gëtt net opgehuewen. De Confinement gëtt och net gelockert, mee d'Konditioune vum Confinement wäerte mer elo adaptéieren an un d'sozial Besoine vun de Leit eben upassen. D'Resultater weisen, dass mer richteg gehandelt hunn, An et gëtt och nach kee Grond ebe fir de Confinement ze lackeren. Mir mussen alleguerte virsichteg bleiwen. Mee mer musse wéi gesot och un aner Saachen denken, wéi just nëmmen un de Covid 19. An dorobber kommen ech dann elo ze schwätzen. D'Gestionnairen, d'Santé, d'Copas an de Familljeministère schaffen enk zesummen. A mir hunn dräi Saachen notamment gekuckt, wou ech dann elo méi wäert an den Detail goen. Éischtens, wéi kënne mer Visitten an Alters a Fleegeheemer nees méiglech maachen? Zweetens, Wéi kënne mer de Familljen d'Méiglechkeet ginn, bei hir Léifsten ze goen, wa se um Stierwe leien? An drëttens, Ënner wéi enge Konditioune kënnen nees Leit wéi Kinéen, Ergotherapeuten, Educateuren an esou weider, ënnert wéi enge Konditioune kënne si nees mat de Bewunner an Alters a Fleegeheemer schaffen? An op déi dräi Punkte géing ech dann elo méi am Detail agoen. D'éischt dann op d'Visitten an den Alters a Pflegeheemer, déi maache mer nees méiglech. De reegelméissege Kontakt mat der Famill, dat hëlleft de Residenten an den Alters a Pflegeheemer, dat hëlleft hinnen net nëmme gutt drop ze sinn oder besser drop ze sinn, mee mir musse wierklech och verhënneren, datt d'Leit sech isoléiert fillen. Si verlaangeren alleguerte schrecklech, d'Famillen, mee och d'Bewunner, an dat ass jo absolut normal, mir verlaangeren och alleguerten, no eisen Elteren, no eise Kanner, no eisen Enkelkanner. A mir sinn eis awer all bewosst, dass dee physesche Kontakt, wéi e virun der Crise sanitaire existéiert huet, mat sech an den Aarm huelen, eng Bees ginn, sech knuddelen, dee wäert am Moment leider awer nach net méiglech sinn. Mee zesumme mat der Copas an de Gestionnairen, zesummen och mat der Santé hu mer gekuckt, ënner wéi enge strenge Konditiounen ee sech dann awer op d'mannst emol nees ka gesinn, wann eben och mat den néidege Sécherheetsmesuren. Verschidde Gestionnairen hu scho ganz innovativ Moyenen entwéckelt, wéi de Resident de Familljemember se ka gesinn, zum Beispill mat Plexiglaswand. An ech muss do de Gestionnaire wierklech felicitéiere fir hir innovativ Iddien, an déi ons och sécherlech gehollef hunn, fir ze kucken, wat ass iwwerhaapt méiglech a wat net. Déi allermeeschten Haiser, fir net ze soen alleguerten, hu massiv investéiert an Tableten a Computeren, fir dass d'Bewunner mat hire Famillje Kontakt kënnen halen, iwwer Skype, iwwer FaceTime oder iwwer soss Applikatiounen. Mee dee Kontakt iwwer Tableten oder Computer funktionéiert leider net fir jiddereen. E funktionéiert notamment net bei Demenzerkrankten zum Beispill. Déi kënnen net wierklech eppes ufänke mat esou Tableten. Fir ons alleguerten, ob krank oder net, ass et jo awer eppes aneschters, wa mer ons richteg gesinn, wéi wa mer ons just via en Ecran gesinn. Mir hunn dofir eebe Proposen ausgeschafft, ënnert wéi enge Konditiounen een e Familljemember nees ka begéinen. All Alters a Fleegeheem ass aneschters, schonn eleng duerch d'Gebailechkeeten ass all Haus aneschters. An dofir muss dann och all eenzel Gestionnaire kucken, wéi hien sech organiséiere kann par rapport zu de Visitten, mee den Niveau vun der Protektioun, dee muss op d'mannst esou héich si wéi bis elo. Ech widderhuelen, et ass keen Deconfinement, et ass just, dass mer d'Regele vum Confinement änneren. An ech widderhuelen et nach eng Kéier, d'Regele vu Sécherheet an Hygiène, déi si rigouréis vu jidderengem z'applizéieren. Wann een also wëll op Besuch goen an d'Alters oder an d'Fleegeheem, da muss ee sech elo mol d'éischt umellen. Et kann een net spontan goen, et muss een ugemellt sinn. A wann et nëmme méiglech ass, da wäert och ee Raum sou no wéi méiglech bei der Entrée dann dediéiert ginn, just fir de Besuch, fir Besuch z'empfänken. D'Unzuel u Leit a wéi laang de Besuch och ka bleiwen, dee wäert limitéiert sinn. Wann deen, deen op Besuch kënnt, wann deen eppes wëll matbréngen, e Kaddo zum Beispill, e Buch, Kichelcher oder iergend eppes, da muss en sech un dat halen, wat d'Haus virschreift. Ech maachen drop opmierksam, dass et och elo Haiser ginn, déi e Sas ageriicht hunn, fir zum Beispill d'Wäsch auszetauschen, wann d'Famill déi knaschteg Wäsch siche kënnt oder déi propper Wäsch zeréckbréngt, wou dann dann d'Saachen e puer Stonne stoe bleiwen, fir dass sécher keng Contaminatioun méiglech ass, dat gëtt et schonn haut, dat wäert dann och esou si wann een an Zukunft wëll e Kaddo matbréngen. Direkt an der Entrée wann een ukënnt, da kritt de Visiteur nach emol d'Hygiènes an d'Sécherheetsmoossnamen erkläert an och d'Reegele wéi d'Visite wäert oflafen op Besuch an en Alters a Pfleegeheem. Do kann een nëmme goen, wann ee selwer keng Symptomer vu Covid 19 huet. An et däerf een och net dohinner goen, wann ee 14 Deeg, an deene leschte 14 Deeg Kontakt hat mat enger Persoun, déi positiv op Covid 19 getest gi sinn. Den Ament si kleng Kanner leider net erlaabt. Mir fänke jo elo mol lues un. Erlaabt ginn elo mol Visitte vu Jugendlechen ab 16 Joer, wann d'Visitt bannen am Haus ass, an ab 12 Joer, wann d'Visitt baussen ass, allerdéngs dann och ëmmer a Begleedung vun engem Erwuessenen, deen dann och responsabel ass fir d'Anhale vun de Mesurë vun deem Mannerjäregen. De Résident, also de Bewunner vum Alters a Pflegeheem, deen de Besuch kritt, deen däerf hien och keng Symptomer hunn, en däerf och keen direkte Kontakt gehat hu mat enger Persoun, déi Covid-positiv getest ginn ass an deene leschte 14 Deeg. Ech denken do zum Beispill un en Zëmmernoper, en direkte Soignant an esou weider. Bei Residenten, déi dëse Critère allerdéngs net erfëllen, kann de Chargé de direction awer nach ëmmer au cas par cas kucken. Jiddereen, de Visiteur an de Bewunner, jiddereen muss e Mask undoen. Et muss een sech virdrun och d'Hänn wäschen. Falls de Bewunner kee Mask kann undoen, zum Beispill bei Demenzkranken, déi verstinn dat dacks net, da muss e Plexiglas tëschent de Leit sinn oder awer e Minimum vun zwee Meter Ofstand. Wann d'Wieder gutt ass an d'Haus huet e Park zum Beispill, da kann een och dohinner spadséiere goen. Och do muss een awer d'Hygiènesmesuren an d'Distanz och anhalen. Wann awer dann do en direkte Kontakt néideg ass, wann een zum Beispill eng Persoun muss stäipe fir ze goen, da brauch deen, deen op Besuch kënnt, eng extra Blus, déi een nëmmen eemol kann undoen an déi, laang Äerm huet. No der Visitt deet de Visiteur déi Blus, wann en dann eng unhat, aus, en desinfizéiert sech d'Hänn, en deet och de Mask aus, wann en aus dem Haus erausgeet, an de Mask an déi eventuell d'Blus ginn dann an eng extra Poubelle gehäit bei der Sortie. An d'Hänn mussen dee Moment och nees desinfizéiert ginn. De Raum, an deem d'Visitt war, muss no der Visitt 30 Minutte laang gelëft ginn. Da gëtt gebotzt. De ganze Raum gëtt am Fong gebotzt, e gëtt desinfizéiert, esou wéi d'Santé dat recommandéiert. Wat déi Leit ugeet, déi um Stierwe sinn, ech muss do soen, dass an deene leschte siwe Wochen, wou mer an der Crise sanitaire waren, et och méiglech war fir Leit bei hire Léifsten ze goen, deen um Stierwe war. De Chargé de direction huet däerfen an däerf och nach ëmmer do Leit eraloossen an d'Haus, fir engem Äddi ze soen oder een ze begleeden. Mer mussen de Mënschen erlaben an Dignitéit vun eis ze goen. Ech ënnersträichen ebe wéi gesot, datt et och bis elo scho méiglech war, eng Derogatioun ze kréie vum Chargé de direction an engem Alters a Pflegeheem, iwwregens och an der Klinik, fir kënnen Äddi ze soen enger Persoun, déi um Stierwe läit. Bon, de Chargé vun engem Haus kann och elo dann enger oder zwou Persounen et erlabe bei d'Persoun, déi um Stierwe läit, ze kommen an do natierlech och mat den néidege Protektiounen, déi kënnen och änneren. Jee nodeem, ob déi Persoun, déi um Stierwe läit, Covid 19 positiv getest ginn ass oder net. Ech géing awer och gär profitéieren, hei e Wuert ze soen zu der Toilette mortuaire. Déi Leit, déi an engem Alters oder Pflegeheem schaffen, déi kennen hir Bewunner dacks ganz laang a ganz gutt an och Ech mengen, déi hunn e ganz enke Kontakt mateneen. An och fir déi Leit, déi an Alters oder Pflegeheemer schaffen, ass et essentiel, dass se kënne wierdeg Erwuer soen. An dofir ass d'Toilette mortuaire esou wichteg. Mir schaffen d'ganzt Joer iwwer mat all eise Partenairen och um Verschaffe vun der Trauer. Wéi trauere mer? Wéi kann ee Leit begleeden, souwuel Leit, déi stierwen, wéi och Leit, déi ronderëm sinn? An ech mengen, dat ass e ganz wichtige Punkt, déi Toilette mortuaire, fir dass d'Personal eeben och kann deem Verstuerwenen Äddi soen, och, et geet och ëm d'Dignitéit vum Verstuerwenen, an dass een awer och als Personal trauere kann. An dofir sinn ech immens frou, dass dat nees kann esou geschéien an dass déi Toilette mortuaire nees ka gemaach ginn, allerdéngs do och am Respekt mat de Sécherheetsmoossnamen, mat den Hygiènesmoossnamen, do och am Respekt vun der Persoun, vun all deem, wat d'Santé recommandéiert. Dann den drëtte Punkt, Ënner wéi enge Konditioune kënnen nees Leit wéi Kinéen, Ergotherapeuten an esou weider mat de Bewunner an Alters a Pflegeheemer schaffen? Och dat ass e Punkt, deen extrem wichteg ass fir eis alleguerten, well wann de Kinesitherapeut reegelméisseg kënnt, wann den Ergotherapeut reegelméisseg kënnt, wann Educateure reegelméisseg mat de Leit schwätzen, Pedicure an esou weider, dann ass dat, well ouni déi Leit, déi eeler Leit awer relativ schnell ofhuelen, wa se net a Bewegung sinn, wa se net erausgefuerdert ginn. Ech muss soen, dass dat alles opgefaange ginn ass déi lescht Woche vum Personal, wat an deene Strukture schafft. Dofir mäi gréisste Respekt fir dat. Mee mir musse verhënneren, dass Krankheete kommen, wéi zum Beispill d'Sarkopenie, dat ass, wann d'Muskelcapacitéit noléisst, wat een eebe mat Übung kann evitéieren. Mir mussen och evitéieren, datt et zu Muskelverhärtunge kënnt. Ech denken awer och un d'Reduktioun vun der Mobilitéit. Ech denken un d'Beweegungsmotorik am Allgemengen, awer och un d'Verschlechterung vum kognitiven Zoustand. Dofir muss externt Personal nees kënnen an d'Haiser dierfen eragoen. Et geet hei an éischter Linn ëm d'Kinéen an och d'Podologen, déi d'Foussfleeg duerchféieren, déi elo viru Kuerzem vun den Haiser iwwer d'Reserve sanitaire konnten ugefrot ginn. Ech denken awer och un aner Beruffsgruppen, wéi zum Beispill d'Ergotherapeuten, d'Psychologen, d'Masseuren, d'Educateuren an esou weider, op déi en Haus zeréckgräift, wa se net fest ugestallt si beim Gestionnaire selwer an déi ebe Prestatioune leeschten am Kader vun der Assurance dépendance. Natierlech mussen och si sech un déi strikt Hygiènesmesuren halen. Si mussen sech d'Hänn wäschen, desinfizéieren, Masken, mat Maske schaffen, d'Gestes barrièren anhalen a wann dat net méiglech ass, dann speziell Kleeder undoen. Voilà, also all Gestionnaire kann elo par rapport zu senge Gebailechkeeten a senge Besoinen, de Besoinen vun senge Bewunner an de Famillje vun senge Bewunner, A par rapport zu de Recommandatiounen, déi d'Santé zu eise Mesuren ugëtt, All Gestionnaire kann elo kucken a proposéieren, wéi e sech organiséiert. Dëst sinn eenzel Mesuren, déi ech opgezielt hunn, an déi musse mat der néideger Virsiicht agefouert ginn. D'Réussite heivunner, dass mer ons nees kënnen bësse méi gesinn, Dat hänkt vun der Disziplin vun all Eenzelnem of, vun eis alleguerten. An ech si frou, datt et awer endlech méiglech ass, sech ze gesinn, och wann et sécher eebe wéi gesot nach net ass ewéi virdrun. Erlaabt mer, ier ech dem Här Fischbach d'Wuert ginn, nach e puer Mercië lasszeginn, well et ass schonn impressionnant, wat déi lescht Woche vum Personal a vun de Chargés de direction an den Haiser geleescht ginn ass. Si hunn alleguerten Exzeptionelles geleescht, well se, wéi ech lo grad gesot hunn, och villes opgefaangen hunn, wat net méi konnt geschéien. Och d'Familljememberen, déi net méi konnte kommen, déi awer och ganz, ganz vill maache mat de Bewunner. Och fir si, fir d'Mataarbechter an deenen Alters a Fleegeheemer ass d'Welt haut net méi déi nämmlecht wéi virun zwee Méint. Och si mussen elo aneschters schaffen, mat Masken, mat Gestes barrières, déi hu mussen agefouert ginn. Dat heescht, et ass och vill méi op si elo zoukomm. Si hu sech mussen adaptéieren. Si hunn dat ganz, ganz séier gemaach. Si hunn Hygiènesformatiounen matgemaach, déi d'Santé proposéiert huet. An ech muss soen, all d'Bewunner, mat deenen ech geschwat hunn, deslescht war ech nach an engem Park, wou Leit souzen op enger Bänk, déi ech vu wäitem gesinn hunn, hannert dem Grill, do hunn zwou Damme mer gesot, Winni, däerfe mer endlech ons Famill nees gesinn? A si hu mer awer och gesot, dat wat d'Personal hei leescht, an esou wéi mir hei versuergt ginn a wéi sech hei ëm ons gekëmmert gëtt, dat ass wierklech formidabel. An dofir wollt ech dem Personal, de Chargéë de direction an all de Mataarbechter vill, villmools Merci soen. D'Bewunner verlaangeren no hire Familljen, mee d'Bewunner si sech awer och bewosst, dass déi méi streng Mesuren hu musse geholl ginn, ebe justement fir si ze schützen. D'Haiser hu sech elo an deene leschte Woche permanent adaptéiert par rapport zu den neie Recommandatiounen vun der Santé. An ech muss soen, d'Mataarbechter waren a sinn och extrem flexibel, vill Chargés de direction. An ech hu mat ganz ville geschwat, déi meescht hu mer gesot, dass se esou wéineg Krankeschäiner haten ewéi nach ni virdrun. Dat heescht, déi Solidaritéit vun de Mataarbechter, vun de Bewunner, déi Solidaritéit, fir dann do ze sinn, wa wierklech keen anere méi däerf eran, déi war wierklech enorm, déi ass enorm an déi kann een net dacks genuch widderhuelen. E Merci also all deenen, déi sech souwuel professionell wéi awer och extrem mënschlech ëm eis eeler Matbierger këmmeren. E Merci awer dann och hei de Museker, der Militärmusek zum Beispill, déi a ganz kuerzer Zäit ganz vill kleng Concerte baussent den Altersheemer Organiséiert huet och aner Musiker, de Stater Conservatoire, Sänger, déi dobaussen ënnerwee waren, baussent den Haiser, an déi ganz sécherlech dofir gesuergt hunn, datt d'Residenten eng Oflenkung haten, e bëssen Ofwiesslung an e ganz, ganz gudde Moment konnte verbréngen. Wéi gesot, ech si ganz vill a Kontakt mat den eenzelnen Haiser an all Direktioun ass extrem houfreg op hir respektiv Ekippen. Dat ass den Echo, deen ech ëmmer erëm kréien an d'Leit hu sech wierklech de Merci verdéngt, wéi gesot. Ech wëll awer nach eng Kéier widderhuelen, Mir deconfinéieren haut net, mir deconfinéieren guer net. Déi Recommandatioune si Reegelen, un deenen d'Gestionnairen sech eben elo kënnen orientéieren. Si sollen e Minimum vu Protektioun a Sécherheet duerstellen. Gläichzäiteg Awer wëll ech nach eng Kéier en Appell maachen un alleguer d'Familljen dobaussen, déi d'Visitt, dass der d'Visitte mat der néideger Disziplin a mam néidege Versteesdemech maacht. Mir all, Dir all si responsabel fir eist Verhalen, fir Äert Verhalen, fir déi Mannerjäreg musse wéi gesot déi Erwuessen kucken, dass d'Mineure sech un d'Hygiènesreegelen an un d'Geste Barrièren halen, an ech si ganz zouversiichtlech, dass wa mer et wierklech fäerdeg bréngen eis dorunner ze halen, un alles ze halen, dass mer dann och kënne vläicht kucken, wéi mer ons weiderhi méi a besser kënne gesinn. E grouse Merci awer och un d'Copas fir déi ganz Kollaboratioun. An ech géing dann och elo dem Marc Fischbach d'Wuert ginn, dee sécherlech vum Terrain nach méi kann erzielen an och e bëssen iwwert d'Problematik vun den eenzelne Gestionnairen.
Voilà, merci villmools, Madame Minister. Fir d'éischt emol e ganz häerzleche Merci un Iech fir déi unerkennend Wierder un d'Adress vum Personal vun den Alters a Fleegeheimer. A wann ech Personal schwätzen, da schwätze ech net nëmme vun de Fleegerinnen a Fleeger, mee och vum administrative Personal a vun deene Leit, déi och an dem technesche Beräich ënnerwee sinn. Ech mengen, si alleguer hunn an de leschte Wochen eng Aarbecht geleescht, esou wéi Der dat gesot hutt, déi een net héich genuch aschätze kann. Ech wëllt awer och hei soen, a well echem Mooss mer appréciéieren, datt mer vun Ufank un op d'Demande vun eiser Familljeministerin an zugläich Ministerin de tutelle, der Madame Corinne Cahen, mat agebonnen, mat implizéiert goufen an d'Aarbechtsgruppe vun der Santé. An déi Aarbechtsgruppe précisément, déi sech mat Froen, an och Problemer beschäftegt hunn, déi direkt de Secteur concernéieren, an déi Aarbechtsgruppen, an deenen och Recommandatioune fir de Secteur vun den Alters a Fleegeheimer ausgeschafft goufen. Ech wëll hei nach eng Kéier soen, dass mer op Demande vun der Familljeministesch, mä awer och op De Wonsch vun der Ministerin vun der Santé, der Madame Lenert, eng Proposition ausgeschafft hunn als COPAS, an deem mer, an där mer all Modalitéiten an all Bedingungen opgelist hunn, fir eben eng progressiv Lackerung vun deem generelle Besuchsverbuet Dat seit Mëtt Mäerz allen Haiser imposéiert war, virun allem alle Bewunner vun den Haiser imposéiert gouf. Dat ass selbstverständlech eng Herkulesaarbecht gewiescht, wat muss een un alles denken, mee mir stellen haut mat Satisfaktioun fest, dass déi Propositioun mat geréngen Ännerungen elo och an der Form vun enger Recommandatioun guttgeheescht gouf an datt se da vun elo u fir d'Visiteure vun den Alters a Fleegeheimer gëlle wäert. Ech soen awer och, datt et vun Ufank u gewosst war, datt Deen abrupten Ofbroch vun alle physesche Kontakter zur Aussewelt a virun allem zu deene Leit, déi de Bewunner am nooste stinn an déi se och reegelméisseg besicht hunn, net ouni Auswierkunge bleiwe konnt op d'Wuelempfannen an och op de Gesondheetszoustand vun de Bewunner, déi jo definitiv zu deene vulnerabelsten Matmënschen an onser Gesellschaft zielen. Ech soen dat mat ëmsou méi Iwwerzeegung, wéi d'Prestatairen, wéi d'Gestionnairen ëmmer nees mat den Ängschten an aneren depressiven Ufäll vun eenzelne Bewunner konfrontéiert ginn a wéi se och ëmmer nees Äntwerten a reagéiere mussen op pressant Froen an Interventiounen, vun deene Leit, déi eeben als Familljememberen sech berechtegterweis Suerge maachen iwwert d'Wuelempfannen an de Gesondheetszoustand vun hire Leit, déi an de Fleege an Altersheimer hei mer betreit ginn. U sech wollt ech domat soen, dass mir als Copas jiddefalls erliichtert sinn, dass elo am Liicht och vun där Infizéierungscourbe, déi dach awer kloer no ënne weist, och elo de politesche Wëllen an d'politesch Bereetschaft besteet, An dat war net evident, well hei ass, an do sinn ech mat der Madamm Cahn eeneg, hei ass extrem Virsiicht gebueden a bleift och extrem Virsiicht gebueden, mee an awer, dass d'Bereetschaft besteet, fir elo un deene Barrièren ze réckelen, déi seit dem 16. Mäerz virun allen Alters a Fleegeheemer opgeriicht goufen. Ech wëll awer och hei an aller Kloheet soen, dass d'Organisatioun vun de Visitten eleng an der Zoustännegkeet an an der Verantwortung vun deene Leit läit, déi déi eenzel Haiser oder déi eenzel Heimer dirigéieren. an och veräntwerten, an dass dat eng Verantwortung, déi keen de jeweiligen Direktiounen ofhuele kann. Ech mengen domadder, dass eng Direktioun, déi opgrond vun den infrastrukturellen oder sanitäre Gegebenheete vun hirem Haus net an der Lag ass, déi Regelen, an och déi Schutzmoossnamen ze respektéieren, déi an der Recommandatioun virgeschloe ginn, och net däerfe Visitten zouloossen. An deem, an där Situatioun ass et dann um Responsabele vum Haus, fir no Alternativen ze sichen a fir eeben, iwwer Telefon, mee virun allem iwwer aner informatesch Moyene wéi Videokonferenzen zum Beispill, de permanente Kontakt zwëschent dem Bewunner a senge Léifsten oprecht ze erhalen. Et ass och ganz wichteg, dass dann de Responsable vum Haus och op Psychologen zréckgräift, fir dass d'Bewunner och kënnen psychologesch consultéieren, well de Psycholog ganz sécher dat Schlëmmst verhënnere kann an zumindest och méiglechen Ängschten an och Depressiounen virbeugen kann. Et ass och un Psycholog ze alertéieren, wann dat noutwenneg ass, fir dass am Noutfall dann awer eng Visitt organiséiert muss ginn, fir dat Allerschlëmmsten ze verhënneren. Nach ee Wuert vläicht zu den Admissiounen an den Haiser. Zu den neien Admissiounen an den Haiser. Hei wëll ech soen, dass déi Admissiounen nach ëmmer jee no den Disponibilitéite vun den Haiser gehandhaabt ginn. Et muss een awer wëssen, dass eenzel Gestionnairen déi nei Admissiounen drastesch zeréckgefueren hunn, aus Sécherheetsgrënn, an dass och u sech d'Admissiounsdemanden net méi esou pressant sinn, wéi dat nach virun der Coronakris de Fall wor, well jo duerno d'Situatioun an den Ambiente an den Haiser e ganz aneren ass, wéi dat nach virdrun de Fall wor, well De Wiessel vum Eegenheem an en Altersheim oder an e Fleegeheem vill méi schwiereg ginn ass an en eelere Persounen ëmsou manner zouzemudden ass, wéi se den éischten Dag am Altersheem schonn a Quarantän gesat gëtt, fir ze vermeiden, datt aner Persounen ugestach kënnte ginn. Ech mengen, och dat muss ee wëssen a muss een och soen. An dat erkläert dann och, datt zur Zäit am Secteur méi wéi 430 Better net beluecht sinn, net besat sinn, wat selbstverständlech och Problemer schaaft um Niveau vum Personal, wat disponibel ass, mee eben dann net kann eben an deenen Zëmmeren, respektiv an deene Raimlechkeeten, déi fräi ginn, eben net kënnen intervenéieren. Dat ass dat, wat ech elo wollt soen, verbonnen mat mengem Merci virun allem un d'Politik, un d'Madame Minister, un d'Madame Minister vun der Santé, fir déi exzellent Zesummenaarbecht a fir och d'Bereetschaft, dat hunn ech schonn eng Kéier gesot, ëmmer nees och d'Leit vum Terrain, ëmmer nees déi, déi och eng gewëssen Expertise hunn, mat anzebezéien an hir Iwwerleeungen, fir dass dat, wat hannen erauskënnt, wéi den Helmut Kohl ëmmer sot, dat Richtegt ass an dat Gutt ass am Interesse an zum Schutz vun deene Leit, fir déi mer Achten. Merci. Villmools Merci. Da wäre mer elo oppe fir Froen. Déi éischt Fro kënnt vun rtl, Ass gewosst, iwwert wéi ee Wee Awunner aus Alters a Fleegeheemer sech mam Covid 19 infizéiert hunn? Iwwer d'Personal an de Strukturen oder dobausse, wa se zum Beispill fir eng Behandlung am Spidol waren? Also et kënne si ganz verschidde Weeër. Mir wëssen ganz sécherlech bei deene meeschten net, wou de Virus hierkoum. Mir wësse jo an Tëschenzäit och, datt Leit positiv, Covid 19 positiv sinn ouni Symptomer. Dat heescht, am Ufank ass probéiert ginn, den Traçage ze maachen, datt eebe gekuckt ginn ass, Wou war een a Kontakt? Dat ass gaange vu bis. Et war effektiv esou, dass emol Leit trotz de Recommandatioune vun der Santé awer nach op d'Visitt gaange sinn, obwuel se dann aus Norditalie grad zeréckkomm sinn. Där Fäll hunn ech héieren. Awer och Leit effektiv, déi am Spidol waren. Sécherlech och emol d'Personal oder esou. Dat heescht, et weess een et net richteg. Mir hunn elo keng Statistik an et ass och ganz schwéier ze retracéieren. Am Ufank ass dat nach e bësselche méi genee gekuckt ginn, mee elo wa mer kucken, datt wa breet getest gëtt, datt dann och ëmmer Positiver dobäi sinn, souwuel bei de Soignanten wéi och bei de Bewunner, dann ass et awer ganz schwéier ze kucken, wou dat genee hierkënn.
Firwat huet d'Regierung, nach eng Fro vun rtl, firwat huet d'Regierung de Spideeler a Fleegeheemer keng eenheetlech Richtlinn mat de Kritäre ginn, ënnert deenen eeler Leit, déi schlëmm krank sinn, Familljemembere kënnen empfänken? Also déi Richtlinien, déi gouf et, dat sinn d'Richtlinien an d'Recommandatioune vun der Santé. déi si ganz séier ausgeschafft ginn, wou mer an den Etat de crise eragaange sinn, déi sinn d'selwecht. Dat heescht, och souwuel an engem Alters a Pflegeheem wéi och an engem Spidol zum Beispill kann den Direkter respektiv de Chargé de direction Ausname maache fir Leit, déi da wëlle beiee kommen, deen deen zum Beispill um Stierwen ass. Et goufen do eenheetlech Recommandatiounen. Et muss een allerdéngs och soen, dass awer a ville Beräicher e Spidol an en Alters oder Pflegeheem net nämmlecht sinn, och net nämmlecht funktionéieren. An ech hu elo éinescht d'Beispill gi vun de Soignanten, déi e ganz, ganz enk, net nëmmen d'Soignanten, och aner Mataarbechter, déi ganz enke Kontakt hunn, e frëndschaftlech, scho bal, scho wierklech e frëndschaftlech Verhältnis mat de Residenten an Alters a Pflegeheemer. An de Klinicken ass ee jo net esou laang méi an engem, dat ass jo säin Doheem, wann een an engem Alters oder Pflegeheem Wunnt, dat heescht do ass natierlech d'Liewen och en anert an do sinn natierlech och am Ufank just d'Barrièren anerer gewiescht virun der Kris. Et war net Usus, dass an den Alters a Pflegeheemer jiddereen e Mask un hat zum Beispill, wat och ganz déconcertant war fir Leit zum Beispill mat enger Demenz, déi dat guer net verstanen hunn, firwat op eemol jiddereen e Mask un hat. Do ass jo awer och dacks d'Mimik ganz wichteg, fir een ze berouegen. An dofir, dat kann een, en Alters a Pflegeheem ass kee Spidol, dat ass e Lieu de vie, dat ass entzwuesch, wou Leit wunnen, wou Aktivitéite sinn, déi dann am Moment manner sinn oder guer net méi sinn. Dat heescht, dat kann ee guer net mat engem akute Spidol vergläichen, wou d'Leit higinn, well se krank sinn a gepflegt ginn, fir dann dono nees hoffentlech gesond erauszekommen. Mee et ass awer esou, dass d'Direction de la Santé vun Ufank u Recommandatiounen an och Ordonnancen erausginn huet, déi gëllen esouwuel fir d'Spideeler wéi och fir d'Alters an d'Fleegeheemer.
Kann ech dozou nach eppes soen? Ech mengen, et ass absolut richtig, wat d'Madame Minister elo gesot huet. Mee et muss een awer och gesinn, dass jo viles evoluéiert huet, och vill Erkenntnisser evoluéiert hunn, zum Beispill d'Maskeflicht, dass am Ufank, am Ufank, ënnerschwelleg duerchgedrongen, datt net onbedéngt noutwenneg wier an alle Situatioune Masken ze droen. Mir wëssen haut, datt dat falsch wor an datt mer effektiv un d'Masken an un aner Schutzmaterial ugewise sinn. Mee ech menge wann een dat alles kuckt an och wann een e bëssen, d'Chiffere kuckt, wéi dat alles evoluéiert huet hei zu Lëtzebuerg a virun allem an den Alters a Fleegeheim an vergläicht een dat mat der Situatioun an den Alters a Fleegeheimer am Ausland, da muss ee sech awer, mengen ech, bewosst sinn, dass d'Gestionnairë vun den Altersheimer a Fleegeheimer, dass déi all déi Dispositione geholl hunn, déi noutwenneg ware fir Schlëmmeres ze verhënneren. Mir hunn haut an den Alters a Fleegeheimer nëmmen 1,57 Prozent vun de Bewunner, déi Covid plus getest goufen. Dat ass enorm wéiniger wéi dat, wat mer an allen Altersheimer an onsen Nopeschlänner feststellen. An ech muss soen, dass souguer eenzel Gestionnairen hir Dispositioune geholl hunn, hir Schutzmoossnamen och Geholl hunn, ee net zu der éischter Recommandatioun vun der Santé koum. Also do sinn awer jo Leit mat um Wierk, qualifi, héich qualifizéiert Leit, ënnert anerem och Dokteren, déi déi Haiser féieren, an déi genau wossten, wat se zu deem Zäitpunkt hu missten, hu missten maachen.
Eng Fro vum 100,7, An wéi villen Haiser goufen et a ginn et positiv Fäll? A wéi villen Haiser? Ech hunn déi Statistik elo net dobäi. Ech weess net, ob Dir dat wësst. Also et sinn der, et sinn der vill méi, wou nach kee positive Fall war, ewéi där anerer. Et ass eppes méi wéi eng Dose, mee ech reechen dat awer ganz gären no. Ech kucken dat ganz gären no op de Chiffere bei der, bei der Direction de la Santé, wéi gesot. Mee d'Majoritéit vun den Haiser hei am Land hunn nach kee Covid-positive. Falt, muss een allerdéngs soen, wat jo, wat Der héieren hutt op enger leschter Pressekonferenz, et gëtt jo elo breet getest, och an deenen Haiser, déi bis elo nach kee Fall haten. Elo bis elo si déi éischt véier Haiser, déi getest gi sinn, dat waren der, wou ganz vill Fäll souwisou scho waren. Do sinn dann all déi getest ginn, déi keng Symptomer nach ugewisen hunn. Mee elo soll jo jiddweree getest ginn am ganze Land, all Résident vun engem Alters a Pflegeheem an all Mataarbechter, soudass mer do wahrscheinlech, Wäerte gesinn, wéi dann d'Situatioun am Allgemengen ass.
Eng Fro, déi souwuel vum Tageblatt wéi och vum Wort kënnt, an zwar, Wini déi Visitten, déi éischt Visitten da lo nees méiglech sinn. Jo, dat hänkt vun de Gestionnairen of. Also et sinn der, déi maachen dat schonn. Ech hunn e Gestionnaire gesinn, déi schonn eng Plexiglaswand opgeriicht huet, notamment wann et mat Demenzkrank, wa se mat demenzerkrankte Leit schaffen. Ech weess vu Gestionnairen, déi extra d'Material scho bestallt hunn, fir kënnen eben och dat anzeriichten, datt d'Leit sech scho kënne gesinn. Dat heescht, et däerf geschéien, mee et ass och, wéi den Här Fischbach dat richteg gesot huet, muss natierlech och kënne geschéien. Dat heescht, et muss een och de Raum hunn, respektiv d'Plaz hunn, wou ee sech ka gesinn. Ech avancéiere mech emol fir ze soen, wann d'Wieder esou gutt ass ewéi an de leschten Deeg, ass et natierlech vläicht e bësselche méi einfach, wéi wann d'Wieder schlecht ass, well een sech dann awer och emol vläicht bausse ka gesinn. Allerdéngs ginn et och Alters a Pflegeheemer, déi keen eegene Park oder eng eege Plaz hunn, déi zou ass. Mir hunn Alters a Pflegeheemer, déi an engem Park sinn, an dat ass jo och normalerweis immens flott, bei den anere Leit, wat awer an dësem Fall vill méi komplizéiert ass, well een dann natierlech manner Sputt huet och fir fir erauszegoen. Dat heescht, et ass scho gutt, wann een e privatieve Park oder op d'mannst eng Plaz huet, wou ee kann erausgoen, fir datt d'Leit och och kënnen erausgoen. An dobaussen ass warscheinlech dat och méi einfach ze organiséieren, wéi wann et bannen ass. Ech mengen, d'Responsabel vun den Haiser, déi hu mat där Recommandatioun kee Fräibréif. Ech mengen, et ass ëmmer hir Verantwortung, d'Visitten esou ze organiséieren, wéi se dat kënnen, esou wéi et der och scho ginn, déi viru 14 Deeg ugefaangen hunn, Visitten zouzelassen, ënnert ganz bestëmmte Modalitéiten, ënnert ganz bestëmmte Bedingungen a Schutzmoossnamen. Ech mengen, do muss een dem Eenzelnen seng Verantwortung iwwerloossen. Ëmsou besser, dass et Leit ginn, déi sech Gedanke maachen, wéi se ënnert beschte Viraussetzungen déi Kontakter zwëschent engem Bewunner a senger Famill nees kënnen hierstellen.
Eng Fro vu Passaparola, Comptez prévu la remise en place le service de kinésithérapie à domicile pour les personnes avec un grave handicap? ainsi que la réouverture du foyer de jour de Tricentenaire à Walferdange. Do hutt Der jo deelweis drop geäntwert, dass déi selwer kënnen decidéieren. Mee fir den éischten Deel vun der Fro. Also ech géing eppes zu deenen zwee Deeler vun der Fro soen. Et ass esou, dass jo gëschter och de Regierungsrot decidéiert huet, dass ënnert anerem d'Dokteren nees solle kënnen d'Leit och empfänken, wann net extrem urgent ass. An ech mengen, hei bei de Kinéë muss een awer och eng Kéier soen, ob se elo heem ginn oder an en Alters oder Pflegeheem, déi sinn och wierklech liewenswichteg fir vill Leit. Ech denken zum Beispill u Leit, déi e Schlag gemaach hunn. Wann déi e puer Wochen net trainéieren, dann huet dat wierklech Repercussiounen och herno. An dofir och do, ech mengen, wann een e Kinésitherapeut muss gesinn, Mee da muss jiddereen och d'Gestes barrières respektiv och d'Protektiounsmoossnamen anhalen, déi virgeschriwwen sinn. An och fir, ech mengen, et geet jo drëms, fir déi aner Leit ze schützen, et geet drëms, fir sech selwer ze schützen. De Mask ass obligatoresch souwisou fir jiddereen, deen net zwee Meter kann ewech si vun engem aneren. An ech mengen, dat solle mer och esou handhaben, egal wou mer higinn oder ween eben zum Beispill e Kiné brauch, wat elo, Dir hutt e ganz spezielle Foyer ugeschwat, mee ech géing dat vläicht e bësse méi generell äntwerten. Mir hu jo de Congé pour soutien familial justement agefouert fir déi Leit, déi entweder e behënnert, sech ëm eng behënnert Persoun këmmere lo mussen, well de Foyer de jour zou ass, oder ëm eng eeler Persoun, déi normalerweis an e Foyer de jour geet, an e CPG. Mir kucken, mir sinn am gaangen ze kucke mat eise Gestionnairen, och ënnert wéi enger Form een dat ka maachen. An do kann ee warscheinlech och net jiddwereen iwwert ee Leescht zéien, well ech mengen, d'Behënnerunge si jo net all déi selwecht. Et gi sécherlech Leit, déi wëssen, d'Gestes barrièren anzehalen an anerer net. An do si mer am gaangen ze kucke mat eise Gestionnairen, mat all eise Partner hei am Land, wéi een déi Foyeren nees kann och opmaachen, ënnert wéi enge Konditiounen een déi Foyeren nees kann opmaachen, well ech wëll soen, dat ass och fir déi Leit, déi dohinner kommen, ass dat vun enger extremster Wichtigkeet, well si gi jo dohinner och, et gëtt jo mat hinne geschafft, si maache jo do eppes, si maache Progrèsen, hiert Liewe laang maache se Progrèsen. An ech mengen, dat ass wierklech essentiell, datt mer, datt mer se nees iergendwann eng Kéier kënnen opmaachen. Mir schaffen do drun, ons, ons Partner schaffen do emseg drun, datt mer se nees kënnen opmaachen, well mir wäerten alleguerten nach eng Zäitche musse léieren, mam Covid 19 ze liewen. An do musse mer eebe kucken, datt mer d'Gestes barrières verënnerlechen an och ënnert wéi enge Konditiounen mer dann och all déi Foyeren nees eng Kéier kënnen opmaachen.
Eng Fro vum 100 Komma 7, Et gëtt och vill Leit, eeler oder manner eeler, déi eleng doheem wunnen an isoléiert sinn. Ënnert wéi enge Konditioune kéinten déi déi nämmlecht Méiglechkeet kréie fir d'Famill ze begéinen, wéi d'Leit an den Heemer? Gëtt dofir de Reglement iwwert de Confinement ofgeännert? Also mir wäerte sécherlech muer am Regierungsrot doriwwer schwätzen, iwwer déi nächst Phas och. An do wäerten dann sécherlech de Premierminister an d'Gesondheetsministesch driwwer informéieren, wat mer am Regierungsrot festgehalen da wäerten hunn. Mee ech denken awer och un déi effektiv Leit, déi eleng doheem sinn. Bon, et muss ee soen, dass déi natierlech och wierklech nach sollen doheem bleiwen, mir sinn nach ëmmer am Confinement, och am Alters a Pflegeheem, mee och doheem, wann een net muss erausgoen, soll een doheem bleiwen, fir déi aner ze schützen a fir sech ze schützen. An dat gëllt eben notamment fir déi Vulnerabel. Mee et huet een natierlech gesinn, dass wa gutt Wieder ass, dass et dann awer doheem vläicht awer méi flexibel ass, un d'Fënster ze goen, d'Kanner an d'Enkelkanner baussen um Trottoir ze gesinn an esou mateneen ze schwätzen, wéi dat a ganz groussen Haiser an Alters a Fleegeheemer vläicht de Fall ass. Och do funktionéiert dat heiansdo an heiansdo, deemno wéi d'Gebailechkeet ass, eben net méi. Mir denken natierlech och un déi Leit, déi doheem sinn. Allerdéngs ass et nach ëmmer den Opruff, wann Der zu der vulnerabeler Populatioun gehéiert, wou et kéint sinn, dass de Coronavirus, méi schwéier Repercussioune kéint hunn, da wann Schlift, schützt Iech selwer, bleift doheem, passt op Iech op a respektéiert d'Gestbarrièren.
Eng Fro vum Tageblatt, eng Verständnisfro. Si froen nämlech, Hu mer dat elo richteg verstanen, datt et am Fall vun engem Patient, deen um Stierwe läit, beim Status quo bleift? Do goufen et bis ewell jo eng Partie Haiser, déi keng Derogatiounen erausginn hunn. Also et ass wéi bei all anerem och dem Gestionnaire iwwerlooss, wéi en dat handhaabt. Et ass awer allerdéngs esou, datt mir als Regierung, respektiv d'Direction de la Santé ganz kloer soen, datt de Gestionnaire däerf erlaben, datt eng Persoun, oder esouguer zwou dann elo, kënnt, wann eng Persoun um Stierwe läit. Dat heescht, mir kënnen nëmmen d'Recommandatioun ginn, mir soen et, mee et ass herno, esou wéi de President vun der Copas dat och richteg gesot huet, de Gestionnaire selwer, deen och säin Haus geréiert, den Chargé de direction, deen décidéiert wat an sengem Haus geschitt, wéi et ka geschéien, ob d'Gestbarrièrë kënnen agehale ginn oder net. Vläicht just nach en Wuert awer dozou, et steet och an de Recommandatioune vun der Santé, datt wann zum Beispill e Bewunner sech net kann an dee Raum déplacéieren oder déplacéiert ginn, wou dee Besuch soll stattfannen, mee wann dee Besuch an der Kummer stattfënnt, da muss een op kierztem Wee vun der Entrée bei d'Kummer goen. Do gëllen och nach ëmmer all déi nämmlecht Reegelen. Et gëtt een och do begleet vun engem Member vum Personal an och nees um séierste Wee zeréck. Et däerf ee sech net weider am Haus ophalen. Dat gëllt awer och zum Beispill, wann ee bei eng Persoun geet, déi um Stierwe läit. Dat heescht, do kann een dann och bei déi goen op kierztem Wee, mee et däerf een awer net am Haus sech weider ophalen.
Eng Fro vum Wort, Kënne Familljememberen, déi am Ausland wunnen, Bewunner vu Lëtzebuerger Alters a Fleegeheemer besichen? Wa jo, wat fir eng Reegele sinn ze beuechten? Ech mengen, d'Reegele si fir jiddereen deen nämmlechten. D'Leit gi scho gefrot, ob se keng Symptomer hunn an der Entrée. Se gi gefrot, ob se kee Kontakt hate mat Leit, mat iergendengem, dee Symptomer hat oder respektiv dee Covid 19 positiv getest ginn ass an deene 14 Deeg, déi virun der Visitt ebe sinn. Si kréien nach eng Kéier erkläert, wéi se sech verhale mussen, wat d'Hygiènesmesurë sinn, wat d'Gestes barrières sinn, wéi se däerfen do op Besuch kommen, zu wivill, respektiv och wéi laang se däerfe bleiwen. Also dat gëllt fir jidderee gläichermoossen. Net, ech mengen, do ass keng, do ass keen Ënnerscheed gemaach ginn, wou ee wunnt.
Eng Fro vu Reporter, Dir hutt gesot, datt all d'Ariichtunge finanziell Investissementer getätegt hunn, fir déi digital Kommunikatioun mat der Famill duerch iPads z'erméiglechen. Hutt Dir Wëssen doriwwer, datt eenzel Alters a Fleegeheemer de Pensionnairë fir esou eng Kommunikatioun zousätzlech Freeë facturéieren? Nee, doriwwer hunn ech nach ni eppes héieren bis elo. Et ass déi éischte Kéier, dass ech dat héieren. Mee dat bekräftegt mech doranner, dass mer trotz der Kris solle kucken, dass dat Gesetz, wat um Instanzewee ass, wou eben och d'Präisser solle ganz kloer publizéiert ginn, wat wou wivill kascht a wéi engem Haus, dass mer dat ganz séier brauchen, well do net nëmmen d'Präisser vun de Kummere wäerten drastoen a vun all deem, wat dann am Präis mat dran ass, mä awer och alleguer d'Präisser vun de Supplémenten. Mä just fir op d'Fro z'äntwerten, Nee, ech hunn dat nach bis elo nach net héieren. Eng weider Fro vun Reporter, Huet de Familljeministère den Haiser zousätzlech finanziell Mëttel an der Covid 19 Kris zougeschwat? Wa jo, wéi vill?
Nee, bis elo ass dat net geschitt. Dat ass och keng Demande gewiescht. Mir hu virun allem probéiert, den Haiser ze hëllefen organisatoresch, ganz am Ufank mat de Masken zum Beispill, mat de Schutzkittelen, dass déi, mir waren dunn immens frou, dass mer konnte vun der Réserve sanitaire och profitéieren, dass mer do alles zesummegeluecht hunn tëschent de Spideeler an den Alters a Pflegeheemer. Mir hunn hinnen organisatoresch gehollef, well mer hunn ons zum Beispill, fir e Beispill ze ginn, dofir agesat, datt d'Urologen den Accord vun der Santé kruten, fir kënnen an d'Haiser eranzegoe fir kleng Interventiounen ze maachen, datt d'Leit net musse fir kleng Interventiounen iwwert den Dag eng Kéier an d'Klinik goen, well mer eebe wollten esou vill wéi méiglech de Kontakt no baussen, och vun de Bewunner, verhënneren. Dat heescht, mir hunn am Fong hinnen. eng Assistenz ginn. Et ass awer, wéi den Här Fischbach richteg gesot huet, mir wäerten elo och emol eng Kéier mussen doriwwer schwätzen, well awer manner Neiadmissiounen sinn, wäerte mer mussen eng Kéier och doriwwer schwätzen, wat dat iwwerhaapt heescht fir de ganze Secteur. Et ass fir d'Regierung essentiell, dass alleguer déi Haiser richteg a gutt kënnen funktionéieren, dass de Mënsch am Mëttelpunkt steet, dass mer ons ëm déi Leit këmmeren, déi do wunnen, an dass déi, déi do schaffen, an de beschte Konditiounen och kënnen schaffen.
Eng weider Fro vum Wort, Firwat huet et esou laang gedauert, bis datt konkret Zuele vun Infektiounsfäll aus de CIPAen publizéiert goufen? Hätt een Visitten et och schonn éischter ënnert Sécherheetsoplage kënne méiglech maachen? Op den zweeten Deel vun der Fro, mengen ech, huet den Här Fischbach schonn drop geäntwert. Et sinn effektiv Haiser, déi dat scho méiglech gemaach hunn. Et huet keen een empêchéiert, och bei guddem Wieder, wann een am Park war, op där enger Säit vun der Clôture, An do war een zwee Meter ofgetrennt, och op déi aner Säit vun der Clôture ze goen an do säin Familljemember oder Frëndin, Frënd oder wéi och ëmmer ze gesinn. Dat heescht, dat ass, dat ass scho geschitt, och schonn, och scho virdrun. Wat d'Zuelen ubelaangt, dat ass d'Direction de la Santé, déi déi erausgëtt. An ech muss soen, dass déi awer och eng ganz grouss Aarbecht gemaach hunn, doduerch dass se alleguer d'Zuelen elo relativ séier eeben zentraliséiert huet, fir dass mer eeben e Gesamtiwwerbléck hunn iwwer d'Zuelen, wéi vill Leit hu sech ugestach, wéi vill sinn der getest ginn iwwerhaupt, wéi vill Leit hu mussen an d'Spidol, wéi vill Leit hunn net mussen an d'Spidol a wa se net am Spidol waren, ware se da bei sech doheem oder eeben an engem Alters oder Pflegeheem, wat jo och dann d'Doheem ass vun deene Leit. Dat heescht, mir hunn déi Chifferen awer elo schonn eng ganz Zäit, mee dat ass alles dunn zentraliséiert ginn, fir datt mir och als Regierung e Gesamtiwwerbléck iwwert all déi Chifferen hätten.
Eng Fro vum Lëtzebuerger Journal, Muss an den Entréeën Féiwer gemooss ginn, wéi an den Entréeë vun de Spideeler, oder bleift dat de Choix vum Heembedreiwer? Dat bleift de Choix vum Heembedreiwer. Eng weider Fro vum Lëtzebuerger Journal, Dir hutt gesot, kuerz Spadséiergäng si méiglech. Däerf dat just an der Enceinte vum Heem sinn? Am Moment däerf dat just an der Enceinte vum Heem sinn, jo. Da fueren ech weider, well et si e puer Froe erageschriwwen ginn. Oder goufen et organisationell Problemer bei der Verfleegung oder beim Equipement vun den Heemer? Ganz am Ufank war virun allem d'Angscht do, datt een net un den Equipement géing kommen. Dir erënnert Iech, datt am Ufank jo awer eng relativ grouss Angscht war vun eisen Haiser, datt se net genuch Masken hätten, fir se dacks genuch kënnen ze wiesselen an esou weider. An ech sinn awer immens frou an ech war och ganz séier ganz erliichtert, wou dunn d'Cargolux ukomm ass mat weiderem Material. An dat hat sech du ganz séier désengorgéiert. Dat heescht, do war awer relativ séier genuch Material do. Mee am Ufank, dach, war dat awer schonn Eng Angscht, déi d'Haiser haten, och fir net genuch Material erbäi ze kréien, fir kënnen an deene richtegen, richteg ze schaffen, esou wéi dat eeben virgesinn ass an enger sanitärer Kris. Eng Fro vun rtl, Leit, déi net méi gutt gesinn, mussen hir Léif kënnen fillen, upaken, ass op d'mannst Hänn halen erlaabt? Also mat den néidege Protectiounen, mengen ech, kann een dat envisagéieren. Et ginn och sécher Händschen, wéi gesot gëtt, et kann een och d'Hänn desinfizéieren. Et däerf een natierlech op kee Fall mat den Hänn an d'Gesiicht fueren. Dofir huet ee jo och eng Mask u, fir datt een ebe manner tentéiert ass, mat den Hänn an d'Gesiicht ze fueren. Also ech mengen nach eng Kéier, Dat eent, dat si Reegelen, dat sinn einfach Grondreegelen. An dat anert ass de Mënsch, dat ass dat Mënschlecht. An do, ech denken do zum Beispill och, wann Der, wann Der vu Leit schwätzt, déi net gutt gesinn, och un, u gehörlos Leit zum Beispill, déi elo wierklech e Riseproblem kréie mat de Masken, well mir schwätze jo net alleguerten d'Gebäerdesprooch. A fir, fir déi Leit ass et ganz wichteg, dass se kënne vum, vun de Lëpsen ofliesen. A jo, wann een e Mask unhuet, da geet dat natierlech ganz, ganz schwéier. Dat heescht, och dat ass eng risen Erausfuerderung. Mee och do nees, da muss een eben zwee Meter ewech goen, fir kënnen de Mask auszedoen, fir kënnen mat deene Persounen ze schwätzen. Dat heescht, all déi Aschränkungen, soen ech emol, ob dat elo net gutt gesinn ass oder, oder net héieren, dat ass eng ganz grouss Erausfuerderung elo mat den neie Geste barrièren, déi mer elo hunn. Eng Fro vun der woxx. Gëllen déi Besuchskonditiounen an den Altersheemer och fir de Besuch vu Senioren a Seniorinnen, déi net a Betreiungsstrukture liewen? Ech mengen, dass jo dann do ginn et e puer Cas de figure, dass, bon, déi éischt, dat sinn déi, déi doheem sinn, hat ech jo schonn drop geäntwert. Da vläicht awer och nach e Wuert zu de Logements encadréen, well mir haten och doriwwer geschwat mat der Copas. Et muss ee wëssen, dass d'Logements encadréen, dat, do ginn et ganz verschiddener. Et ginn der, déi fonctionnéiere ganz genee d'nämlecht wéi en Alters oder Pflegeheem quasi. Dat do gëllt alles dat, wat mer, wat mer hei soen, fir esou Logements encadréë wou Leit eebe wunnen, wou just e Concierge ass, soen ech emol. Do als d'éischter, bon do geet jo dann meeschtens e Réseau dann an d'Haus eran, ee vun de Réseauen, wat jo och weiderhi geschitt. An do, fir déi gëllt dat nämlecht wéi fir d'Leit alleguerten. Dat heescht, mir sinn net deconfinéiert, mir sinn am Confinement. Et heescht, Esou mann wéi méiglech oder guer net wa méiglech erausgoen, doheem bleiwen, sech net unzestiechen an ze kucken wierklech op sech selwer opzepassen. Eng Fro vum Lëtzebuerger Land, Wann Dir sot, déi Aktivitéite kéinten net méi stattfannen an dem Lieu de vie, deen en Heem ass, wéi laang soll dat esou bleiwen? Gëtt et kee Konzept vun engem smart distancing, fir datt een eeben net déi Leit an der Langweil muss aspäre fir de Rescht vun hirem Liewen? Also ech sinn do direkt averstanen an ech sinn och direkt absolut d'accord, dass mer hei zu Lëtzebuerg zanter Joerzéngten net méi esou fonctionnéieren, dass mer Leit aspären. Ganz au contraire, et muss ee kucken, wat méiglech ass. An dat geschitt och an den Haiser. Et ass net esou, dass d'Leit agespaart sinn an hirem Zëmmer, ausser wa se Covid 19 positiv sinn oder am direkte Kontakt waren oder Symptomer hunn an an net getest sinn, da si se natierlech a Quarantän oder an Isolement. Mee fir de Rescht ass et awer esou, dass natierlech nach Aktivitéite stattfannen, awer vill, vill manner, dass do natierlech och d'sozial Distanz muss gewaart ginn, wat natierlech zum Beispill och nees bei den dement Erkrankte ganz schwéier ass. Mee déi kann ee wéi gesot och net an der Zëmmer halen an do lafen d'Aktivitéiten. Et lafen Aktivitéiten an och all déi Mataarbechter, déi fest an deenen Haiser schaffen, hunn extrem vill opgefaange vun all deenen Aktivitéiten, déi net méi konnte gemaach gi vun Externen oder wou d'Leit am Grupp eeben zesumme waren. Dat heescht, et leeft am Fong vill. Mee ech sinn natierlech averstanen, ech hu jo gesot, mir musse léiere mat der Krankheet ze liewen, mam Covid 19 ze liewen, soulaang et nach keen, keng Impfung gëtt oder keen, keen Medikament. Dat heescht, mir schaffen dorunner alleguer zesumme fir ze kucken, wat ass méiglech, wéi wäit kënne mer goen. An dofir ware mer jo och als Regierung extrem virsichteg Beim Deconfinement, dat heescht mir sinn net deconfinéiert, mir hunn eng éischt Phas gemaach den 20 Abrëll, kucke lo mol wat geschitt an decidéieren dann eben iwwer eng méiglech zweet Phas, wou mer dann deconfinéieren, weider deconfinéiere kënnen, wou mer vläicht nees méi kënnen opmaachen am Land. Dat wäert awer net gëlle fir Alters a Pfleegeheemer. Ech wëll dat awer och direkt soen. Dat heescht, ech menge schonn, datt d'Alters a Pfleegeheemer An och soss déi eeler Leit hei am Land solle léieren, mam Covid 19 ze liewen an och mat der Gefor, sech unzestiechen, wann ee sech net un d'Geste barrièren, un d'Distanz an un d'Protektioun hält. Mir wäerten eng Zäit laang domadder musse liewen. An et geet drëms, fir déi vulnerabel Leit ze protegéieren. Et geet just dodrëms. Et geet drëms, fir déi Leit, déi vulnerabel sinn, ze schützen. A se musse sech selwer schützen a mir musse se schützen. An dofir wäert dat nach eng ganz Zäit esou undaueren, wat awer net heescht, dass keng Aktivitéite kënne sinn. Mee mir schaffen alleguerten drun an all Gestionnaire muss och par rapport zu sengem Haus a par rapport zu senge Résidenten, well et ass jo och net iwwerall déi nämmlecht Populatioun, kucken, wat méiglech ass a wat net.

vun deene Bewunner iwwerhaapt net verstanen hunn a vläicht och nach ëmmer och nach ëmmer net verstinn. Mee bon, ech mengen, d'Personal ass emol dat Éischt, wat sech muss dann huet musse conforméiere par rapport zu deenen neien Dispositiounen. An et kann een net dat Onméiglecht verlaange vu Leit. Ech hunn et e puermol gesot, et kann een, mir wäerten, ni dofir sinn, datt ee Leit aspäert oder ustréckt. Dat wäert Der vu mir ganz sécher net héieren. Et gëtt e Liewen nieft dem Covid, mee mam Covid a mir musse léiere mam Covid 19 ze liewen. An dat gëllt och fir Leit, déi aner Beanträchtegungen hunn, wou dann d'Gestionnairë wierklech vill méi erausgefuerdert nach sinn, ewéi bei Leit, déi wierklech dann verstinn, wat Geste-barrièrë sinn a wat och eng Distanz vun zwee Meter zum Beispill ass. Ech mengen, all déi Froen, déi beweise jo, an a wellechem Ausmooss d'Imaginatioun vun de Gestionnaire gefuerdert gëtt. Dir kënnt Iech net virstellen, wéi effektiv an eenzelnen Haiser dat alldeeglecht Liewen elo geännert huet an awer esou lieweg gehale gëtt, dass vill Leit dat guer net mierken. Ech hu Beispiller vun Haiser, déi permanent Musekstonnen organiséieren, déi och Virliesunge maache fir d'Leit an dann op Lëtzebuergesch iwwer iwwersetzen oder op an der däitscher an franséisch Sprooch, jee no der Populatioun, déi eben an deem Heem ënnerbruecht ass. An dann hunn ech Beispiller vu Concerten, déi stattfonnt hunn elo baussen am Gaart, wou dann d'Fënsteren opgemat ginn a wou d'Leit konnte während zwou Stonnen e Concert lauschteren. Also alles dat gëtt et an alles dat mécht, dass déi Communautéiten do gutt liewen, dass keen do agespaart gëtt, et sief dann, dann e Covid plus ass oder Symptomer huet, déi en dann forcéieren an Isolement, an den Auto-Isolement ze goen, mee all déi aner Leit, déi ginn erausgefouert, ginn och vill an de Gaart gefouert. Also dat lieft alles nach, mee et si mir, déi vu baussen eran, an ech soen dat aus eegener Erfahrung, well ech och eng eng Mamm hunn, déi nach am Alters a an engem Fleegeheim ass. Mir empfannen et anescht ganz oft wéi si, well well mer net méi richteg un se erukommen a well mer ons eeschthaft Suerge maachen iwwert hiert Wuelbefannen an iwwert hiren hire Gesondheetszoustand. Mir sinn déi Liichtgleeweg, si sinn déi, déi sech éischter ugepasst hunn, och wann et Problemer, et gi Problemer, déi kann ee jo net aus der Welt rieden, et si Leit, déi dat net verdroen an déi ginn da gutt encadréiert vum Personal. Mee et ass awer net esou, wéi wann elo en Altersheim, e Fleegeheim ass och zu Covidzäite kee Prisong, au contraire, et ass an et bleift eng lieweg Communautéit. Eng lescht Fro nach, an déi kënnt vum Lëtzebuerger Journal, Et goufen iwwer Govjobs och Fräiwëlleger gesicht, fir an den Heemer ze hëllefen. Ginn der gebraucht, och momentan nach? Jo, also ech mengen, déi Fräiwëlleg goufe virun allem gebraucht, wou ebe vill Leit net méi hunn däerfen eran. Mir schaffen d'ganzt Joer iwwer ganz vill och mat Fräiwëllegen. Ech soe mol, all déi Heemréit, all déi déi Leit, déi sech ëm d'Wuelbefanne vun deenen eelere Matmënschen an den Alters a Pflegeheemer bekëmmere vu baussen. De Benevolat ass iwwregens eppes, wat Lëtzebuerg ganz auszeechent an all Situatioun, ob dat an der Flüchtlingskris war, ob dat elo ass. An et ass eppes, wou mer, wa mer en Opruff maache fir Benevoller, sinn der ëmmer direkt do. Dat ass am Fong eng ganz schéi Saach a mir brauche Benevoller natierlech an all Méiglech Beräicher, ech mengen, dat ass elo grad och gesot ginn, Leit, déi Sänger, déi sange gaange si benevol, Musek spille sinn der gaangen a sou weider, ginn nach ëmmer. An ech mengen, dat ass, dat ass eppes, wat, wat ons awer och ganz auszeechent als Land an an als Minister, deen de Benevolat och an den Attributiounen huet, muss ech soen, sinn ech ëmmer nees ganz impressionnéiert iwwert dee ganze Benevolat, dee mer hei am Land hunn. Mee och fir déi Benevole ass net alles méiglech. Och fir déi, fir déi Benevole ass Wéi gesot, ech mengen, dat wat am schwéiersten ass fir déi Leit dobaussen, dat ass, datt keng Spontanéitéit am Moment zougelooss ass. Et kann een net einfach soen, ech sinn elo eng Stonn éischter fäerdeg mat deem wat ech ze maachen hat, da ginn ech elo nach bei d'Bomi laanscht. Dat geet leider am Moment net. Et ass alles programmabel a programméiert, et muss programméiert sinn. Dat gëllt fir d'Familljen an dat gëllt eben och fir déi Benevole, déi musse kucken, wat gebraucht gëtt, respektiv d'Haiser, déi gräifen op déi Benevole zeréck, wa se gesinn, dass e Benevole gebraucht gëtt fir iergendeppes ze maachen am Haus. Voilà, ma da soen ech Iech villmools Merci, ech wënschen Iech e ganz schéinen Owend a virun allem eng gutt Gesondheet. Merci. Wéi vill Auer ass?